An, an, haut scho geschweesst!
Hahahahahahaha Oh, dee war gutt! Has du scho mol jeemools en Dag an dengem Liewe wou s du net geschweesst hues? Ehm, vläicht wann ech de ganzen Dag doheem war an net vill Treppe gaange sinn an et net waarm war Oh Frank, an ech ech net brauch, mat iergendengem geschwat hunn. ech brauch keng Beweegung, ech brauch keng Hëtzt fir ze schweessen, gell? Ech menge wierklech, datt ech no net een Dag a mengem Liewen net geschweesst hunn. Mee muss de mat Leit interagéieren? Nee. Muss de iwwer eppes Bestëmmtes nodenken? Nee. Okay. Ech muss einfach just existéieren. okay, mee äh, falls der äh, et noch net erroden huet, als Thema haut ass Schweessen. Yay!

Praktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Ech schweessen zimlech wéineg. Kee weess wat dat heescht. Dat ka jidderee vu sech behaapten. Also Tessy, ech mengen als eng Persoun déi dräi mol den Dag muss den T-Shirt wiesselen, weess de zimlech sécher dass de genuch schweess. Muss ech mäin T-Shirt dräi mol den Dag wiesselen? Also wou ech dech kennegeléiert hunn hues du ëmmer zwee nei T-Shirten mat derbäi gehat fir déi am Dag ze wiesselen. What?
Weess de dat net méi? Nee.
Also ech also ech ka mer virstellen dass ech dat gemaach hunn. Ech hunn och heiansdo en neien T-Shirt mat op d'Aarbecht wann ech weess dass ech owes nach eppes maache mat enger Frëndin oder sou. Mee dat ass d'Ausnam. Mee dass du dat, dass dat esou ähm, Hänke bliwwen.
gängeg war, gängeg war, dass et hänke bliwwen ass bei dir, dat ass äh, Mhm. interessant. Ja, mir fir mech war de riesen Dënge, well ech nëmmer geduercht, ech wier den totalen, äh, déi total Ausnam, dass ech souvill schweessen. A wou ech dunn eng aner Persoun kennegeléiert hunn, déi kloer och äh, sech domadder befaasst, du war dat fir mech schon zimlech krass. Mega krass, dass ech e positiven Effekt op dech hat, ouni et ze wëssen. Dat ass eng Persoun, déi ech weess nach méi wéi ech. Nee, okay.
Vläicht net, vläicht war ech just mega eitel. Dat heescht, du hues guer net am, dat heescht, du, du empfënns et net esou, wéi wann s du vill schweess?
Ech empfannen et esou, datt ech aus Grënn schweessen, aus deene vill aner Leit net schweessen. Mee d'Quantitéit u Schweess ass elo net iwwerduerchschnëttlech.
D'Saach ass einfach, datt ech duerch ganz banal Saachen nervös ginn. oder mäi Metabolismus ugereegt gëtt oder ech hu keng Anung, mäi Bluttdrock an d'Luucht gëtt, ech weess net, wat geschitt, wann ech mech mat enger Persoun ënnerhalen zum Beispill oder wann ech laachen oder wann ech trëppelen. Also esou bei der, jo, bësse Beweegung einfach geet duer, fir datt ech direkt ufänke mat schweessen. Ach sou.
Sou. Jo, dat, also sou hat, dat hat ech, hat ech mer ëmmer aneschters geduecht. A wéi enger Hinsicht?
Mee ech hat gemengt mir wieren am bei also mir wieren op der selwechter Positioun do. Ech ech weess dass ech mega vill schweessen a fir mech war et ëmmer risegrousst sénge well ech hunn ëmmer missen dorop oppassen dass ech däischter Kleeder undinn well ech mega vill ënnert den Äerm geschweesst hunn an ech hu mech dann ultra genéiert well s well ech ëmmer sou krass.

Molen an eis Proff huet ëmmer eng Persoun no vir geruff fir eng Positioun, sech an eng Positioun ze stellen oder ze setzen an dann hunn déi aner déi misse molen. An ech war esou nervös, ech wollt esou onbedéngt net no vir geruff ginn. Ech hat e bronge Plover un, wou s de mega gutt gesäis wann s de schweess. An dunn ass eng Frëndin vu mir no vir geruff ginn an hatt huet sech missen op dem Pult op e Stull setzen an dann seng Hänn iwwert säi Kapp sou leeën. Dat heescht wierklech wou's mega exposéiert waars an ech hu geduecht wat eng Chance dass ech lo net geruff gi sinn, well ech hätt mech esou genéiert gell. Ech konnt meng Äerm net an d'Lut hiewen sou am normal am Alldag gell. Et war wierklech esou et huet mech mega mega mega krass beaflosst. Hm jo. Also ech mengen Meng Astellung huet sech och geännert an den, am Laf vun de Joren. Ech mengen, ech si lo méi entspaant deem géigeniwwer wéi nach als Teenagerin. Ech weess, dass et mech perséinlech einfach, also ech hunn einfach net gären, wann meng Kleeder naass ginn, wat am Fong nëmmen ënnert den Äerm bei mir passéiert. Sou mäi Réck ass deelweis naass, mee dat ass awer ni sou naass, dass. dass meng Kleeder mat naass ginn, dat ass wierklech nëmme bei engem krasse physeschen Effort, also wann ech Sport maachen. An anerersäits, also ech weess, dass ech mech oft genéiert hunn, well ech d'Gefill hat, dass ech no Spees richen. Dat war fir mech ëmmer dee gréisste Déngens, virun allem wann ech iergendswou ukomm sinn a schonn dee Moment no Spees geroch hunn. An déi präsentst Erfarung fir mech, ass, dass ech einfach moies, wann ech an der Schoul ukomm sinn, schonn no Schweess geroch hunn. Einfach vum Wee op de Bus, deen, ech weess net, war schonn e Stéck, 't war en hallwe Kilometer an biergop a biergof, an schonn oft misse lafen, well ech oft ze spéit u war. An dat war mer ëmmer mega onangenehm, dann schonn direkt beim Um 8 Auer moies schonn u Schweess ze richen a verschweesst ze sinn. Jo. Mee ech war nämlech och iwwerrascht einfach ze mierken, dass aner Leit dat guer net esou haten. Also wou dat, wou déi Frëndin vu mir do op deem Pult souz an d'Äerm an d'Lut gestreckt huet, dass do keen naasse Fleck ënnert den Äerm war. Dat, also dat war fir mech esou mega iwwerraschend, dass, dass wierklech, ech hu soss kee Kand a mengem enke Krees, deen, deen och esou geschweesst huet, wou s de gesinn hues, dass en déi geschweesst hunn. D'Saach war, wéi ech déi Onsécherheet hat am Lycée, dass ech moies ëm 8 Auer schonn e Schweess richen, souz viru mir een, dee permanent mega staark no Schweess geroch huet. An ech war frou doriwwer, well dat mäi Geroch an de Schied gestallt huet an iwwer trompt huet.
Jo, also, mee doduerch, dass dat esou present war fir mech, Ass dat och bei mir elo hänke bliwwen. So. Mee ech mengen och, dass dat zwar bei engem Typ, ech gi lo dovunner aus, dass deen, dee virun der sëtzt, en Typ war. Mhm. Äh, ech mengen, dass dat bei Typen och traurgerweis einfach, oder gudderweis fir si, méi akzeptéiert ass. Also dass do, dass trotzdeem net elo mega sexy, wann een no Schweess richt de ganze Zäiten. Mee ech menge bei engem Typ ass dat elo net onbedéngt esou schlëmm. A bei engem Bei enger Fra ass et direkt, oh, dat ass zwar net gutt, du misst dach no Rouse richen oder sou. Jiddefalls hunn ech doduerch dunn Strategien entwéckelt. Ech weess, dass ech eng Zäitche mer Nueschnappecher ënnert d'Äerm gemaach hunn, wann ech op de Bus gaange sinn, a se dann, wann ech um Bus ukomm sinn, erëm erausgeholl hunn. An et huet tatsächlech gewierkt, och wann et net mega praktesch war fir ze goen. Hu mir esou missen déi Nëschnëppchen ënnert dengen Äerm geklemmt halen. Mee einfach de Schweess dovunner ofhalen, deng Kleeder ze beréieren, well soubal deng Kleeder naass waren, hunn déi geroch an dee Geroch krus de net méi fort. Jo, mee Geroch, also wann s du schweess, well s de gestresst bass oder Angschtstéierungen hues oder esou, Dee Schweess deen sténkt méi oder dee richt méi staark wéi wéi normale Schweess deen deen duerch Hëtzt oder sou entsteet. Well dee gëtt ganz aneschters produzéiert. Jo ech fannen dat. Ech mengen ech hunn nëmmen sou Schweess.
Well du soos dass de der Nueschnäppche oder sou ënnert d'Äerm geklemmt hues. Ech hu mech elo och ëmmer gefrot kéint ech mer iergendeppes an d'Äerm bitzen oder sou dass dat dat géing opfänken oder sou. Also bis ech dunn iergendwann Antitranspirant aus der Apdikt ugefaang hunn ze benotzen an dat huet wierklech gehollef dass et fortgaangen ass. Hm, krass. Wei funktionéiert dat? Dat ass also et ass eben net wéi Deo, et ass vill méi staark an et mécht dass dass dass de ophaals mat schweessen. Et ass mega schlecht fir de Kierper. Et ass mengen ech esou mega vill Aluminium dran dat dann d'Poren zousetzt an du kanns Broschkriibs dovu kréien. Also et ass wierklech net unzeroden an du muss deen owes benotzen, dass de do, dass de eng Nuecht domadder schléifs an du dierfs do virdrunner net deng Äerm raséieren, well et brennt mega krass. Souguer wann s de, souguer wann s de net deng Äerm raséiert hues, brennt et ultra ultra krass, gëtt alles rout. Du muss oppassen, dass et net wéi op deng Kleeder kënnt, well et verfierft ass. Dat ass wierklech mega krass. An ech hunn dat eng Zäitche benotzt. an seitdem lo brauch et net méi also ech ging soen dass ech lo normal levelen schweessen ënnert den Äerm mee wou ech wat ech net wosst ass du wann däi Kierper schweesst déi Quantitéit u Schweess déi s du ausschëtts déi wäerts du ëmmer ausschëdden a wann nemme hien vun dengen Äerm dann verlagert sech op eng aner Plaz de Kierper dat heescht ech schweess lo vill méi krass am Gesiicht meng Féiss schweesse méi schweessen an den Knéi Kaulen weess de wierklech Plazen wou ech virdrun net geschweesst hun, meng Hänn gi vill méi séier schweesseg, dat heescht du hues de Problem guer net geléist, verlagert sech einfach an dann lo mëttlerweil ähm, mensch hätt ech léiwer ech géif nach ënnert den Äerm schweesse wéi um ganze Rescht vum Kierper. Ja, dat ass krass. Ja, ech hunn am Fong Jo, doriwwer nogeduecht, dass et wierklech och vun de Plazen ofhänkt, wéi belaaschtend et ass. Eben och Leit zum Beispill, déi am Gesiicht vill schweessen, wat bei mir net de Fall ass. Dat, dofir muss ech och wierklech Sport maachen, fir unzefänken do ze schweessen. Do ass et natierlech extrem visibel direkt, och wann deng Hoer naass ginn, esou, ne? Jo, ech hu gemierkt, also ënnert den Äerm, och esou mat, wann et naass ass ënnert den Äerm, do stéieren ech mech u sech net. Ech stéiere mech awer, wann een, wann ech et op Fotoe gesinn, dass ee meng Schweessreefer ënnert den Äerm gesäit, hunn ech elo viru kuerzem festgestallt. Dat wosst ech net iwwer mech. Ech duecht, ech hätt guer kee Problem domat, an da war ech op der Foto, Oh nee, lösch déi, dat gesäit fuerchtbar aus. Ah jo. Jo.
Jo, et ass net esou mega akzeptéiert. Obwuel et nom Sport war. Also et war komplett gerechtfe-, also et war elo net ongewéinlech, dass ech dee Moment geschweesst hunn. Jo. Jo, mee dass dass wierklech komesch wéi wat fir en Tabu awer schweessen iergendwéi ass gell awer wierklech wierklech éischter bei Fraen. Ech mengen net dass dat bei Männer den nämlechte Problem ass. Mee dass wierklech et gëtt als eekleg ugesinn an woubäi awer jidderee schweesst. Also mir mussen als Mënsche schweesse fir kënnen eis Kierpertemperatur ze regléieren. Mhm. Soss misste mer wéi Schwäin aus am Bulli rullen. Mee ähm, och aner Saachen, wou ech héieren, well ech hu mega vill Recherche gemaach, well ech awer wierklech der Meenung war, dass ech ähm, ze vill géif schweessen an ech wollt déi ganz Zäit en Moyen fanne fir dat iergendwéi kënnen ënner Kontroll ze kréien. Ech hu mech ëmmer gefrot, do muss dach iergendeppes gi fir dat kënne lass ze ginn an et gëtt keng richteg Léisung dofir. An do hunn ech ebe gelies, dass vill Leit sech Botox ënner d'Haut sprëtze loossen, fir dass dat mécht, dass d'Schweessdrüsen zou sinn oder se kréien d'Schweessdrüsen operativ entfernt. Mee all déi Saache si yeah. sou krass drastesch, gell? Dat ass einfach Wahnsinn. Ja, sou wäit sinn ech nach net. Ech sinn nach bei méi harmlose Methoden. Äh, mee ech hunn och ni. Ähm, et leit och déi ganz Zäit, also virun allem Fraen am Gang si sech Deo ënner d'Äerm ze sprëtzen an ech hunn ni den Sënn dovunner gesinn, well wann s du wierklech no Schweess riechs, dann ännert den Deo net wierklech iergendeppes drun. Mm. Also minimal. Also wanns de mega stark riechs dann ass de Geroch vum Schwees trotzdem awer nach do. Jo, et hänkt dovunner of. An besonnesch ass e Männerdeo vill méi staark ewéi Fraendeo. An ech hunn do och, also ech hu vill Frëndinnen déi einfach Männerdeo benotzen, well dat einfach alles iwwertüncht. Mee deen ass och esou krass, wann ech e Matbewunner hunn deen an engem Zëmmer zwee Stäck iwwert mer den Deo benotzt, da fängt jo mat Nähtchen. Weil den ass so stark, geil. Den ass einfach Wahnsinn. Ja. Alles, was wir machen, just für net, dass ihr net matkriegt, dass mir Mënsche sinn, déi schweessen. Dat ass wirklich krass, geil. Mee ech muss zwar éierlech soen, an dat huet vläicht och meng Haltung par rapport dozou geännert, ech richen extrem seele beim anere Mënsch, dass en no Schweess richt. Nee, ech am Fong och net. A wann, ass et mer éischter sympathesch. Ah sou. Muss ech soen.
Also virun allem bei Fraen, well een et eben net oft matkritt. Ech weess nach, dass ech eng Kéier Besuch krut vun enger Frëndin an hatt ass mam Vëlo bei mech komm an wéi hatt ukomm ass, hu mer eis an den Aarm geholl an et huet no Schweess geroch an dat war mer sympathesch. Sou, dat war einfach sou, et huet mech iwwerhaapt net gestéiert. Sou. Jo.
Jo, ech, ech denken, dass et, dass et wierklech sech verännert, wann een net méi Teenager ass. Ech mengen, dass an där Zäit, wou een nach probéiert, akzeptéiert ze ginn an esou probéiert, ranzepassen an ze si wéi déi aner, dass dat do nach vill méi e grousse Problem ass wéi elo, wann ee méi al ass a wann een an der Aarbechtswelt eventuell schonn ass an esou, dass dat sech dann e bësse leet. Mee wierklech, also, jo, ech weess net. Ech soen dat elo, et ass elo vläicht einfach ze soen, well ech net méi dee Problem hat. Mee elo sou am Nachhinein géing ech mer wierklech wënschen, ech hätt net den Antitranspirant benotzt als Teenager an hätt einfach, jo, probéiert, dat ze akzeptéieren amplaz ze probéieren, et lass ze ginn. Sou, jo. Also ech si vläicht oder warscheinlech anescht wéi déi meescht Leit doranner, mee bei mir geet et praktesch an déi komplett aner Richtung. Ech stéiere mech dorunner, wann Ech mat enger Persoun befrënnt sinn zum Beispill an einfach ni hiren Kierpergeroch richen an ëmmer nëmmen Parfum richen oder Deo richen oder Wäschmëttel an einfach jorelaang mat engem befrënnt sinn ouni iergend eng Ahnung ze hu wéi déi Persoun richt. Ech fannen dat mega komesch. Oh freet net, dat do hunn ech selwer leider kee Problem domat.
Wat net heescht dass de muss Schweess richen, mee et ass einfach ëmmer esou eng Distanz déi hiergestallt gëtt fannen ech zwëschent Leit. Ja mee him bon weess de wann déi Persoun Kleeder unhuet dann ass och eng Distanz do weess de. Ech menge sou funktionéiere mer eben an eiser Gesellschaft dass mer verschidde Saachen ofdecken souwuel physesch wéi geréchlech. Ech sot jo ech wär anescht doranner wéi de Mee. Mega anescht. Mee ech kann der nach eng Method nennen, am Fong eng déi ech elo nach ëmmer benotzen, mat där ech ganz frou sinn, nämlech einfach wann ech op enger Toilette sinn a grad keen, also och op enger ëffentlecher Toilette zum Beispill, an et ass keen am Raum, da wäschen ech mech ëmmer ënnert den Äerm. Jo, oder déi, déi Dichelcher, déi naass Dichelcher, déi een heiansdo kritt, wann s de bei der, am Restaurant bass oder esou. Dann hues de einfach d'Äerm mat an der, an denger Posch an dann, voilà. Domat sinn ech ganz frou, well dat ass net nëmmen esou et iwwerdecken, mee du muss tatsächlech einfach de Schweess och fort dee Moment esou. Ja. Fiert sech gudd un.
Voilà, mee dofir, Schweess ass normal an ass gesond an ass gutt dass mer schweessen an an wat ee méi Sport mécht, wat een ufänkt méi fit ze ginn, wat ee méi séier an d'Schweesse kënnt. Ech hunn ëmmer gemengt, wann s du direkt schweess dann heescht dat, dass de net keng Kondi Konditioun hues, mee Sportler fänke vill méi séier u mat schweessen. Voilà, dat heescht, dass dass et weist net, dass s keng Konditioun hues, et ass mega normal, et ass mega gesond. Däi Liewe laang do si, well wann s probéiers et lass ze ginn, dann geet et just op eng aner Plaz. Dofir ginn d'Leit jo och an d'Sauna. Jo, well et hëlleft der déi Toxinen an esou aus dem Kierper eraus ze kréien an alles. Den de Punkt ass einfach deen, mengen ech, dass een soll doru schaffen dat z'akzeptéieren, dass dat natierlech ass an dass dat normal ass, well et gëtt eng Konditioun wou ee wierklech, iwwerméisseg Schweess produzéiert an 30 Prozent vun all de Leit sinn dovunner betraff. Dat heescht, et ass guer net esou rar, wéi een dat mengt an et ass een net esou aussergewéinlech domadder, och wann ee sech zimlech alleng virkënnt. Well de Problem ass jo, datt jidderee probéiert et ze verstoppen an dofir mierks de net, datt deen niewendru vläicht genau deen aneschte Problem huet an sech och genéiert. Jo, mee et geet net nëmmen drëm, deen eegenen ze akzeptéieren, mee och deenen aneren hiren an och net Leit iergendwéi ze iwwer Leit ze lästeren oder wat och ëmmer. Also ech mengen, wann et wierklech penetrant ass a stéierend oder een d'Gefill huet, okay, déi Persoun respektéiert net oder hält net e Minimum un Hygiène an, firn op der Aarbecht oder wéi och ëmmer, kann een een drop uschwätzen, wann et guer net anescht geet. Mee fir de Rescht Jo, sollt een sech einfach do raushalen, wéi aner yeah. Leit richen. Yes.
Dick gutt. Mega gutt. Ech hu mega vill bäigeléiert. Eng hallef Stonn lang gutt geschweest. Ech hu mech e Stéckelchen weider selwer akzeptéiert. An dech.
Da sinn ech awer berouegt. A lo Zu enger mega gutt riechender, mee net sou vill dass een net wisst wéi se als Persoun richt, mee mega angenehm an léif an wierklech sou respektvoll Quantitéite vun Geroch, souwuel eegenen wéi och Parfum. Riwwer zum Kelly!
Sextoys, op Lëtzebuergesch, Sexspielsaachen, haut an engem prakteschen How-To.
How-To, eng Uweisung fir de Gebrauch.
Schrëtt Nummer eent, Wat fir ënnerschiddlech Sextoys gëtt et? Den éischte Punkt, Dildo. Fänke mer beim Klassiker un. Den Dildo ass méi länglech a penisähnlech geformt. Heiansdo gesi se souguer aus wéi e Penis, mee déi meescht si méi abstrakt an hunn eng Form, déi eng gewësse Funktioun erfëllt, zum Beispill datt se méi gebéit sinn oder datt se vir e bësse méi platt sinn, fir méi eng grouss Fläch ze beréieren. Oft ass déi Form och do fir déi sougenannte G-Punkt-Stimulatioun. De G-Punkt ass awer am Fong kee Punkt, mee esou eng méi grouss Fläch oder Plaz bannen an der Vagina, e puer Zentimeter wann et nach ran an dann no uewe geet un der Vaginalwand. Do ass d'Gewebe besonnesch empfindlech. Jee no perséinlecher Preferenz sinn d'Dildoen a ganz ënnerschiddleche Materialien, vu Latex bis Glas, Faarwen a Formen ze fannen. En Dildo, deen een sech ëmschnalle kann, zum Beispill mat engem sougenanntenen Harness, also engem Gurt, nennt een Strap-on oder Strap-on Dildo, iwwersat Uschnall-Dildo. Punkt Nummer zwee, Vibratioun. Hei ass natierlech de Vibrator ze nennen, och dee gëtt et a villen ënnerschiddleche Formen, zum Beispill an Dildo-Form, als Massagestab, wou nëmmen den ieweschten Deel vibréiert, an Eeërform, déi ee ka ganz aféieren, a Fangerform an nach vill méi. Et gëtt och dee sougenanntene Rabbit. Deen ass Dildo-ähnlech geformt an huet virn esou eng kleng Spëtzt. Déi Spëtzt kann een uewen op d'Klitoriseeche leeën oder hannen anal aféieren. Dat bréngt eis och zu eisem nächste Punkt. Punkt Nummer 3, Analtoys. Hei ass fir d'éischt den Anal Plug ze nennen. Plug heescht am Engleschen sou vill wéi Stopp oder Stëpsel. Dat beschreift och ganz gutt seng Form a Funktioun. Déi meescht sinn e bësse méi kleng an deelweis och gekrümmt, dat ass zum Beispill fir d'Prostata ze stimuléieren. Et gëtt se awer a ganz ville Gréissten a Formen, wat se auszeechent ass ëmmer, si hunn ënnen méi e breeden Deel. Eng Basis sou ze soen, fir datt se net einfach kënnen an den Hënner eraroutschen a verschwannen. Anal Dildoe si meeschtens méi länglech a penisförmeg, mee och déi hunn ënnen eng méi breet Basis. Anal Kette si méi länglech Kette mat klenge ronne Kugelen, déi vun ënne bis uewen hin ëmmer méi déck ginn. Déi kann een och Kugel no Kugel aféieren. Och do ass ënne mir eng breet Basis oder e Grëff drun, fir se erëm erauszezéien. Bei Analspillsaache muss een op zwou Saachen awer onbedéngt oppassen, éischtens, ganz vill Gleitmëttel benotzen, am beschte waasserbaséiert, fir datt et de Latex net ugräift, an zweetens, kleng ufänken. Punkt Nummer 4, Spillsaachen, déi ofhängeg dovunner sinn, wéi eng Genitalien am Spill sinn. Do ass zum Beispill de Klitorisstimulator, wéi de Satisfyer oder de Womanizer ze nennen. Déi funktionéiere mat Drockwellen, sougenannte Pressure Air Waves. Déi kommen aus enger klenger Ëffnung, déi ee kann op d'Klitoris-Eeche leeën. Speziell op de Penis si sougenannt Masturbatoren zougeschnidden. Dat sinn esou méi länglech Hüllen, wou de Penis kann an an erausgefouert ginn. Och de Penisrank ass eng Spillsaach, fir déi een natierlech e Penis brauch oder en Dildo. Penisréng hunn ënnerschiddlech Formen, wéi zum Beispill mat Noppen, an et gëtt se och mat Vibratioun. Dat kann sech gutt fir ee selwer oder säi Partner oder seng Partnerin ufillen. Punkt Nummer 5, Spillsaachen fir zesummen ze benotzen. Natierlech kann een déi meescht Saachen déi ech elo opgezielt hunn, vun Vibratoren iwwer Dildoen zu Analplugs, Penisréng an och alles anescht wat ech nach net opgezielt hunn, zu zwee benotzen. Hei kann ee kreativ ginn. Et gëtt och sougenannte Couple Toys, déi speziell u Leit vermaach ginn, déi se wëllen zesumme benotzen.

Nippelklemmen, Peitschen, Handschellen, etc. Etc. A bei Sexspillsaachen ass et wéi mat allem aneren, wat Sex ugeet, ëmmer nëmmen déi Saachen, wourop ee Loscht huet, wourun ee Spaass huet a woumat een averstan ass. Sécherheet a Säuberung Wann et ëm Sécherheet geet, ass fir d'alleréischt d'Material ze nennen. Hei lount et sech ëmmer, héichwäerteg Toys ze kafen, déi ee laang hale kann a keng bedenklech Inhaltsstoffer hunn. Et lount sech wierklech, e puer Euro méi auszeginn. Dann muss een oppassen, dass een ëmmer waasserbaséiert Gleitmëttel benotzt, datt d'Material vun de Spillsaachen net ugegraff gëtt. Fir safer Sex sinn natierlech Kondomer wichteg an et muss een onbedréngt drop oppassen, datt no analer Benotzung d'Spillsaachen net erëm vaginal benotzt ginn, ouni se ze botzen. Dat féiert eis zu eisem leschte Punkt, Säuberung. Fir Spillsaache propper ze maachen, sollt ee waarmt Waasser benotzen a pH-neutral Seef, am beschten dann nach mat engem Duch dréchnen oder un der Loft dréchne loossen. se ni naass an hir Hüll oder Verpackung erëm zréck ginn. Mäin Tipp sinn déi sougenannt Toy Cleaneren. Dat ass e Spray, deen een zum Beispill am Sexshop oder online kafe kann. Mëttlerweil esouguer bio a vegan. Mat dësem Spray kann een Spillsaachen all Kéiers no der Benotzung asprayen. Dat ass ëmsou méi wichteg, wann ee Spillsaachen zu zwee oder méi Leit benotzt, fir keng Infektiounen a Krankheete weiderzeginn. Mee och wann ee Sextoys nëmmen eleng fir sech benotzt, ass et wichteg, se reegelméisseg propper ze maachen. Dir hutt nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreift eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. An iwwer Feedback freeë mir eis natierlech och.